Ofiin haasooytee gad balbaltee dhufte ati beeki. Sheyxaanni karaa shanan kanarra si oofa duba. Yaada tokko sitti fida sammuu tee keessa billic godha. Gaafa shanaffaan si gehe ati gartee waan sheyxaanni si ajaje dalaguu malee aboo saahibni kiyya waanan baanuu je'iiti bira dabri duba. Maraahilu Sheyxaan karaalee sheyxaanni ilma namaa ittiin jallisu tooftaa shan fayyadameeti ilma namaa jallisa. Dilii kamiyyuu dalaguun dura gartee badii takka akka ati daleeyduuf sheyxaanni karaa shanan kanarra si oofa duba. Yoo karaa duraarratti ati jalaa galte A'uuzu billaahi mina sheyxaani rajiim jette injifattee jirta waa siin danda'u sirraa deema jechuudha. Yoommoo gartee ka duraa irraa qeebalte ta lammaffaatiin seentara. Yoo ta lammaffaa gartee lammafatti jalaan deebiin sadaffaan siin dhaqa hanqa shanaffaa siin deemu malee badiin takka gartee sirraa hin argamtu jechuu gaafa shanaffaan si gehe ati gartee waan sheexaanni si ajaje dalagu malee gartee ati filmaata tokko illee hin qabdu li'annahu san dura gartee karaa dheeraa siin deeme waan ta'eef karaalee sheexaanaan laalla guyyaa irraan tanaa. Waalee shanan kana mee na waliin bali akkasuma gartee obboleeyyan keetiif viidiyoo kana hadaraa sheer gootu malee bira hin kutin. YouTube kiyya kun illee gartee namni hedduun akkaa YouTube qabuun beeku subscribe gootu malee bira hin dabrin siin jecha. Kaduraati karaalee sheexaanni si jallisuuf dura gartee fayyadamu nazga gartee maaluuma sariica gartee yaada tokko sitti fida sammuu ta'e keessa billic godha khaaxiraa hamaa tokko gartee Fakkeenya sii godha. Saahibni kee takkaahuu gartee anummaan sitti haasawu kuni da'awaa osoo godhu jiru fakkeenyaaf viidiyoo dalage waa'ee sahaabaa osoo hin dubbachu jiru zamana kana namni namni zamana kanaa faayidaa hin qabu jeynummaa sahaabaa dubbachuu osoo jirru yoon zamana kana namni faayidaa hin qabu jee amma gaa

A'uudhuu billaah min sheexaan rajiim aboo saahibni kiyya waanan baanuu je'iiti bira dabre duba yoo immoo gartee osuma viidiyoo laaltu dhiiroo jecha kana naaf je'e takkaa wayii agarta namni kun dubbii tana naaf deemaa jetta duba sheexaanaa beeka akkas siin je'u yoo nazghi kana irraa qeebalte gartee sadarkaa lammaffatti siin deema alaa wahuwa alwaswaas amma lubbuun tee hogga nazgii qeebalte yaada hamaa sheexaana irraa fudhatte

Jecha badaa inni je'e sun naaf deemaa jaha dura. Ebaluun bar reefu gisee akkas je'u anaaf deemaa san qeebalee mi? Duraanuu je'e gaartee amma lubbuu isaatiin wajjin waswaasatti seena. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isa keessatti nu hime namni gartee shayxaanni gisee Aadam gowwoomsu maal je'een fawaswasa ilayhi shayxaan. Shayxaanni amma hadiisun nafsi kanatti seena jechuun waswaasatti darbee gartee atiin kun ofirraa deebisuu qabdaa inni kun duraanuu tuffiitee qabaa Agartee waan takka jechuun hin qabaa anilleen arkeeni waan takka je- jechuun hin qabaa ofirraa deebisuun qaba jettee sheexaanni gartee waswaasa kana keessa si galchaa jechuudha. Kan sadaffaa almas Eh, massi jechuun ati shucuura kee takkaahuu miirri keetitti sitti dhagahamu amma waswaasa lubbuu teetitti bante san gartee santu lubbuu tee keessatti miira kee akkasitti dhagahamu si godhaa jechuudha. Almas rabbiin subhaanahu wa ta'aala Namni gartee massii kana gahee sheyxaana jalaa gale Rabbiin warra Rabbi sodaatu jeen Qur'aana keessatti. Muttaqiin. Inna alladhiina ittaqaw. Isaanwwan Rabbii isaanii sodaatan idhaa massahum xaa'ifun mina sheyxaani. Yoo gartee sheyxaanni gartee isaan ka tuqu taate tadhakkaruu. Rabbii yaadataniiti akkasuma tooftaa sheyxaanaa yaadataniiti A'uudhu billaahi min sheyxaani rajiim jaanii jalaa galan. Dhagaye gaafa dura gartee sheyxaanni sitti darbu nazgii A'uudhu billaahi sheyxaani rajiim afaaniin jechuu ni dandeessa. Amma immoo beeki gaa lubbuu teetii wajji hasaastee miira keetiin sitti dhagahamee jira amma. Gaafa kana deebi'uun sitti jabaataa jechuudha. Tanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aala namni as gahee sheyxaana jalaa galee warra rabbi sodaatu jeen inna alladhiina ittaqaw warri rabbi sodaatu jeen duba idaa massahum xaa'ifun min ashayxaani tadakkaruu rabbi isaanii yaadatanii shayxaana jalaa galanii je yoo gartee asitti jalaa hin galin shayxaani istixwaad gartee si haguuguu si hammachuu bakka si handhuurfachuu amma gaa nazrii sitti darbe yaada hamaa waswaasa lubbuun ta'e ishin haasooyte ati akkasuma gartee mas sitti dhagahamee jira si keessa gadi bu'ee jira dubbiin eegasi hoo istixwaada Istaxwada caleehimu shayxaanu. Shayxaanni isaan handhuurfate guutumatti jechuun miira isaanii guututti handhuurfate amma ati gartee laal ibidda oowwa tokko taatee jirta. Gaafa kana shanaffaa maaltu sirraa arkama ati zalala jechuu mucuca jechuu marhalaan dhumaa zalala mucuca irra xiqqaa mucuca ati gaafa kana mucucattu gartee ati harkaan nama dhohuudha. Yoo gartee arrabsuu qa- arrabsuun laafaa hoo irra xiqqaan gartee ati nama san gootu harkaan dhahuudhaan siin jegisee masgiidatti agartee takka hoo gartee karratti agartee dhahumaa jechuudha. Ofiin haasooytee gar- balbaltee dhufte ati beeki. Kanaaf shayxaanni maraahalaa eh, shanan kana quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu hime. Warra gartee shayxaana adawwii ofii tahuu beekee irraa tiifamu Rabbiin anaa fi isiinillee nu haa taasisu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala inna shayxaana lakum aduwwun fattakhiduuhu aduwwa. Aboo shayxaanni isiniif adawwii keessani. Itini- Isinillee adawwii godhadhaa qabadhaa nuun jaa. Nuti immoo jaalallee godhannee qabanne du'a. Tanaaf adawwiin immoo jaalallee hin tahu beeki.